Tanzania. Yes.
Gang kwan do oro tam ti iye nio. Ene de ipenyo kom tam ki kome ki kome mero loyo tam ma naka nene bedo apeny. Lok pa kwan kom bedo cawa wek an aweci ni cawa okene ni onyodo bene tye i lok kom gang kwan ki dong me aryo peko dong tye lutino mabot wa kany tyen ludek kwan ma atye ka lego won kom adek moni ma gubikato ma gibiyero dwe ki maja eni nyen dwe angwen myero taking care of lutino moni en tye lutino moni gidek kwan woko tic mere goyo bul, jok gang aywaki, muru digi malo, kwalo jami i kin gang. Kono timo gin balgi direc dwi nongo gitye i station adada kun bene onyodo gi nongo tye gimito gicito i kwan gideko ci ineno kodi ki lutino enoni ipenya lok kom kwan anongo dek wiya in pe iye kodi tim eni pe obingole kwon lutini gidwong kany manyodi myero en ci adek ma gibiyeroni otegi nge en ci wan lutino eni myero giter gibai pwoc kwan ber niang lok kany maber big taim ka dong pe kwan twaka wan ma gudongo coni ba Wun dong wubidoro lacen ni ka dong pe wukwano, jang lobo biyilwu marac. Wun dong wutye wa i dot kom. Wan waa i lobo mukene mapat, wun wutye i lobo mukene mapat. Ci ka dong bongi kwan muno ni dong pe wubidare ba, ci dong in meno imak kwan. Ento lutino moni gitye waka eni, lugo bul jok ki lumot dyegi. Gimwodo mere gin ma nen, gimwodo wa kwon wa gwerowa. Ineno latin matidi eni, eni ilarre? Aye lape, eni ipenya maber. Yes. Tam me agikki bot jo ma tye ka nenowa. An tama me agikki bot jo ma tye ka nenowa ki jo ma gitye ka winyowa. Tam me agikki tye bot lunyodo. Maria ikom bedo in ipenya peny me agikki lok kom kwan. Lunyodo myero kong wayab wangwa. Cukul tye. Ca okene atye ka neno te nini jo mukene tye ka tero lutinogi wa Kampala kono wa kwene ni cukul mabeco tye kunu. Cukul mogo mabeco tye cok calo mono en Laroi Emmanuel-le. Cukul mo ber kenyo ma ka tero latinni wa Kampala in dok i pii bene pud ibolo abola ba diki helele dok tukke ki tung kunu. Ci in ibicito, ibino ioro latela okel bac me dwoko lutino gang, lutela dwok bac, nong bac me dwoko. Itero atini pa Kampala pingo? Kun labeco tye gulu kany dwong ata. Ci lok kom kwan an Lego Lunyodo, latidni wek en okwan ka ma in cocok ineno kome, pien giri ka dong tye wa i loka nam kiri ca, mukene mukene in ibedo ata mogo nongo. Cukul mabeco wan okwano kany bene an wa jo mukwano Kampala pe giryek loya an akwano kany anongo first grade ci first grade pe nongo i Kampala keken wa bot wa kany ajulu kany wa anongo first grade mabeco i loyo wa jo ma ocito Kampala i kin lutino mukwano Kampala bene an aryek aloyo gi mapol ata ma nyodi an tam atye bot lunyodo wan lunyodo ket lutino cok ka ma waneno ber bedogi latin in pe irom bayo ni tim ata ni in cukul laber cukul en cukul luto An awaco i cukul moni tye i Laroo, Emmanuel kec. Dano kono ocito ci nen, wutem tero lutino kunu kong. Adi kunu, in kono item tero latini i Laroo, Emmanuel eno, ci wa inen ni konye tero lutino Kampala dong ngo. Peke. Kuman ba. Cwinya yom i kom lutela mukene, MPs mogo, LC abic mukene, kadi wakato.